ویلکم بیک ویوار برا تہاڈا ماشاءاللہ ریڈی شیڈی ہو کے لش پش کیتی ہے کر باقی رہندا پے کنگا دیون والا کنگا وہا کے چلدے پے آپاں باہر اپنے کھوکھے دے ٹھیک ہے سنگت تے باقی لو یو ٹو ہو گیا ڈھیر سارا ولاگ آج دا خوبصورت جیا نیو ادر ایک برینڈ ولاگ سرائیکی کلچر دا کر گھیدا ہے شروع اور تساں سنگت سا جتنے وی جتنے جتنے وی ایں دنیا تے ہوے نا سارے جلد جلدی پہنچو اپنے سرائیکی وسیب دے چینل تے اور توکوں مزے دار وی آئی پی انجوائمنٹ دی ویڈیو ملسی راہندی ساڈے سرائیکی ولاگ دے اور میں آنداں کہ کیا بات ہے لش پش گیدی ہے کر ڈریسنگ سریسنگ کر گیدی ہے چینج کیونکہ تانوں پتہ ہے کہ سنگت بارشاں اندھیریاں طوفان بہوں زیادہ کم خراب کیتی کھڑن او خراب ہوون دی وجہ دے نال نال نا بھرا دی ڈیکوریشن وی خراب تھی ویندی زلفاں ساڈیاں توک پتہ ہے کہ ویسے ہی وڈیاں وڈیاں ہن اے ول خراب تھی ونجن تاں ولا انہاں نوں دھوونا ضروری ہوندے ٹھیک ہے۔ تے باقی انہاں کوں ویدا تے دھو دھو تے لش پش کر گھیدی ہے ناشتہ نوشتہ وی کر گھیدے ہن چل گھینا باہر تانوں انجوائے کرویسوں اور ساڈے سرائیکی وسیب دا جو وی ماحول ہوسی کلچر ہوسی ڈے دا پروگرام ہوسی اتھاں کوں اساں سارے انجوائے کرویسوں تے تہاڈے کوں ساڈی ریکویسٹ ایہ ہے کہ تساں سارے جتنی سنگت ساتھ یار دوست احباب ساکوں ڈیدے پین جلدی جلدی ساڈا یوٹیوب چینل مریسو سبسکرائب خوبصورت جئے ویلیج لائف دا پیارا جئے اور مزیدار پاک ویلیج لائف سرائیکی آواز سلیم کوکے آلا اور فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچدی پئی تاں اوکوں وی فالو کریسو ٹھیک ہے۔

انڈین سانگ ٹھیک ہے تے باقی میں باہر پہنچا ہے میں کہ تو کو اپڈیٹ ڈیواں باہر تھا سا آ گیا ایسے جیویں کیویں گرمی دے اندر تے چلو کوئی گال نہیں خیر خریت آ گئے سے تے سامنے ماشاءاللہ او نکر دے وچ بیٹھے بابا حاج صاحب اے سارے کونواں دی چھان تلے سارے دا نہیں لیکن اللہ پاک دی رحمت ہے صرف اساں ذریعہ بنیا سے لایا سے تے سائیکل بابے حاج صاحب دا کھڑا ہے اوہ آکھے ساڈی تے اج ای ہے سائیکل سواری ماہیا بھانویں پٹرول چودہ سو روپے لیٹر ای تھی ونجے نال انہاں دی کئی کھڑی آ بیٹھن تھے تے اپنی مکئی کوں پانی لئی پن پچھلے ڈینھ تک اساں ایدی اپڈیٹ ڈتی ہئی تے اج اوہ ماشاءاللہ اج مکئی کوں پانی لئی پن ماں آکھاں کیا بات ہے تے ہک بئی نیو اپڈیٹ ہے

او دروازیاں دے آرڈر ڈیندے پئے ہن تے باقی جیویں کہ تہاکوں پتہ کہ وال میں آکھاں کیا بات ہے تے اس سائیڈ توں شہزاد بھائی ماشاءاللہ اے وی ساڈے نال ہک ڈے بنسن یوٹیوبر اے حال ہی ذرا ٹھنڈیاں ہواواں وچ مزے مزے دیاں چلو کوئی گال نہیں چھوٹا ہے ایش کرے مزے لاوے ساڈے واسطے لے آئے چائے آئے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہک کپ چائے تے آئے ہائے بھجن ایندے کوئی خاص چیز ہے ہیں آہ خیر خیر ایں نو آئٹم آگے دوڑے بھرا کے دے ایندے جاندن اندر ان بریڈ سریکی اندر سریکیاں دی محال ہے سریکیاں دا محال ہے کھاؤ پیو عشق کرو آئے آئے آئے تے باقی امید ہے کہ سنگت تو کو چس پہ جاندی ہو سی ساڑے ویلاگ دے

کیونکہ فل ٹھنڈا ہونا چاہیے پانی اذان آندی پہ سنگت وال ملنے تک نیکسٹ خوبصورت جے نال نال سامنے ویور ماشاءاللہ گول گپے والا آ گیا ساڈا بلال بھائی تے تساں کھاونے نے تاں ولا آؤ ساتھ بسم اللہ نہیں تاں ولا تک پتہ کہ تہاڈا بھرا کلے کلے کھا لیندا رہندے ول تہاڈا اعتراض آ ویندے کہ یار سلیم بھائی تساں کلے کلے کھادے جی ہاں بھائی جان اساں کلے کلے کھاسوں کیونکہ ولا تہاڈا اعتراض اللہ اساں ڈیدے کینی سے۔ ناراض وی نہ تھیوے۔ تساں آپ سمجھدار ہیوے گول گپے کلے کلے کھاونے چاہیدے ہن۔ ہائے ہائے ہائے کھٹے کا مزہ او کھٹے کا مزہ گول گپے میں ہے۔ سمجھدار ہو اگے تے باقی بنا بلال بھائی بنیندا پے تڑتے راندے پے ہن۔ اے ہوندا صرف چسکا پورا کرنے باقی ایندے نال کوئی پیٹ شیٹ کیا نہیں بھریندا صرف چسکا پورا کیتا تے چلو اللہ اللہ تے خیر سالم تے منگیندے پے ہیں۔ پھل تک چسکا چمینے ڈیکھینے تانوں کیا نظارہ آندے۔

چھوٹی جئی لوکیشن خوبصورت ہے اتے لوکیشن دور کینی ساڑے اپنے نال نزدیک لوکیشن ہے لوکیشن دے اتے کھاڑ کے تانوں ویو ڈکھیندے پئے ویو چیک کرو کیسا پیارا ہے انج فیل ہوندا پیا کہ اساں نران نران کگان تے مری تے ہرا وغیرہ گئے وے دین لے ایویں تھیندا پیا نا فیل چیک کرو ماشاءاللہ اور اے لوکیشن ساڑے آپ دے سامنے دی ایک گاؤں ساڑے کھوکھے سلیم کھوکھے دے سامنے دی لوکیشن ہے چھوٹے چھوٹے کیار ہیں تے پیارے پیارے بیجیو ہیں کیونکہ جتھے بھی تساں دیکھ سو نا گرین گرین ماحول نہ ہوئے تے مزہ نہیں آندا اے ہی ساڑے چوک نال والے چوک دی لوکیشن پرلی سائیڈ تے تہاڈا بھرا دا کھوکھے نال کھوکھے دے نال کرکے لوکیشن اے تلے جیڑھی ساڈی لاری آندی اے لاری تے اساں اتے چڑھ کے جیڑھی ساڈے ملتان ٹیمپ چلدے نا اودے اتے اساں چڑھ کے تے بنائیے ویڈیو او سامان تلے جڑیندے کھڑن اساں چڑھ کے اسے اتے اتے چل کے بنائیندے پئے ویڈیو پیاری جئی میں آہداں اج تہانوں اپنے چوک دی لوکیشن دکھیسو ساڈے چوک دی کھل فل خوبصورت جیہا ماحول اے تے میں آہداں کیا بات اے اے سب سنگت ساتھ اے ساڈے یار دوست احباب ہیں لاری آلے اور لو یو ٹو اینڈ ڈھیر سارے ساڈے لاری آلے ایہے اپنی چوک دی رونق ساڈے چوک دی رونق ماشاءاللہ برحال ہے چھے دا ٹائم ہو گیا تے اساں ولاگ دے کنٹینیو ہیں ساڈا ولاگ جس ٹائم ہی کمپلیٹ تھی سی تانوں اساں دس دے سو لیکن فی الحال ولاگ دی طرف ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں ساڈے منزل ولاگ دی کتھاں وانج کے مک سی اساں تانوں آکھا ہی نا اج دی گڈ نیوز ہے اج دا گڈ نیوز ساڈا ایہو ہے اساں لاری اتے چڑھ گئے ہیں اور لوکیشن چیک کرو کیسی پیارے پیارا ویو آندا پیا ہے اس سائیڈ دے ٹیکسی سٹینڈ ہے کار سٹینڈ ہے کار سٹینڈ سب ڈرائیور موجود برا ساڈے سنگت ساتھ بیٹھی ہے ساری تے اساں اپنا ولاگ ماشاءاللہ لاری دے اتے چڑھ کے بنیندے پئے پیارا جے کمنٹ کر کے رائے ڈیونی ہے کہ تاکو سارا اتے چڑھ کے لاری دے اتے بناون دا ولاگ کیسا لگے اور ماشاءاللہ بڑا پیارا لگے سا کو دا چوک دی رونق ساری برحال ہے ماشاءاللہ خوبصورت جی ماحول ہے تے ہی خوشی دے نال نہ ساڈے چینل کو مرے

پیارا جو کمنٹ کر کے سبسکرائب مار کے ویڈیو انجوائے کرو آج دا ساؤنڈ سنو ٹرین گاڑی دا میں دا چس چوا دے تو کو آج دے نال

چلو بھئی اساں تاں ہوئی سے ملانگ ملانگ کملے تھائے ودیاں تساں تے بابا نہ تھیو پردیسی وے ساڈے بھرا ای وے سجن ساتھی وے انہاں ساکوں ڈیکھ کے آپ ساڈی ویڈیو بناونی شروع کرتی میں آکھیا جی چلو ٹھیک ہے اساں تاں ولاگ دا ہک سین گھندے ودیا سے انہاں سارا سین گھننا شروع کرتے چلو جی میں آکھیا سانوں وی وائرل کر چھڈو ٹھیک ہو گیا ویور تے باقی ٹریفک صاحب ماشاءاللہ ساری کھل گئی ہے آمد و رفت جاری ہو گئی ہے ٹپ ٹاپ چلن لگ گئی ہے فل انجوائمنٹ دا ولاگ دا سین ہے اج دا میں آکھداں کہ امید ہے کہ تہاکوں اج دا ولاگ ساڈا پسند آسی ہر حال اچ تے باقی پیارا جے کمنٹ کر کے تساں رائے ڈیونڑی ہے کہ سلیم برا تہاکوں کیویں دا اج دا نظارہ لگے میچ دا پرلی سائیڈ دے ٹریفک چیک کرو وی آئی پی ٹریفک بنڑ گئی کرکٹ دا گراونڈ پرلی سائیڈ دے سجا کھڑے کرکٹ دا گراونڈ دا ول کینرے تہاکوں نظارہ ڈیکھیسوں لیکن فی الحال نئیں فی الحال تساں ساڈا ولاگ انجوائے کرو اور چس چاؤ مزے گھنو تھوڑا جے اتھاں زوم کر کے تہاکوں ڈیکھا ڈینے ہیں تے باقی تہاکوں ول ڈیکھیسوں ماحول محبتاں بارہ دراصل نال نال تے باقی پیار اپنڑاں فل ڈیکھایا کرو ولاگ دے سنگت۔ پورا واچ کیتا کرو۔ ٹرین گاڑی گزر گئی سواری گاڑی اللہ پاروں خیر خریت ونجے جتے دے وی ہیں جتے دے وی پہنچین خیر نال اوکے تے باقی آپاں چلدے ہیں سبزے دے اندر ماحول دی کس تو گرین گرین فل یلو یلو سورج روشنی غروب تھیندی پئی ہے فل خوبصورت ہیں اے جڑا تن میں او یلو کلر دی لاری کھڑی اتے کھڑ کے تن میں سین دکھائے نا چھوٹے چھوٹے کیارے ہن چیک کرو میں بالکل کلوز آ گیاں کیاریاں دے وچ ہن کیارے تن دیکھو کیسے لگدے پئے پھودنا بیجا ہے خوبصورت جے پھدینہ بیجا ہے میں آدھاں کیا بات ہے گرمیاں دا تروڑ ہے رج کے پیو ٹھنڈا دل بار مزے دار تے باقی ایویں تساں جوائے کرو ساڈا میوزک ساڈا سرائیکی وسیب دا سرائیکی کلچر دی ساڈی سرائیکی سرقیکی سرائیکی ثقافت باقی راسو نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی۔